שלום עליכם, איך וואלט געוואלט רעדן אביסל וועגן א פילם וואס הייסט די טשאוזן, די פילם איז ארויס אין תשי ר מ א, ס'איז געבויט אויף א בוק וואס איז געמאכט געווארן דורך חיים פאטאק וואס הייסט די טשאוזן, די איידיע פון די בוק איז א בליק אויף ארטאדאקסישע אידן, אנדערע גרופעס ארטאדאקסישע אידן, פון חסידים ביז די מאדערנע ארטאדאקסן. סאו די מאווי הייבט זיך אן ביי איינעם מיטן נאמען דעני דניאל סאנדערס וואס זיין טאטע איז א רבי אין וויליאמסבורג, און ער שפילט א געים פון סטיקבאל מיט זיין חבר ראובן, און ראובן מאלטער, דער ראובן מאלטער'ס טאטע איז א שרייבער פאר די ציונים, און ער איז מער א מאדערן ארטאדאקס, און בשעת'ן שפילן האט דארני בטעות אריינגעקלאפט א באל אין די אויג פון ראובן סאנדערס, און שפעטער געפונט אויס אז אין שפיטאל ער גייט ער באזוכן, סאו עס אנטוויקלט זיך א חבר'שאפט צווישן אים און דארני מיט ראובן. ס'קומט אויס אז דארני אויף זיין פרייע צייט דרייט ער זיך אין די לייברערי און האט זייער שטארק ליב די ביכער אויף סייקאלעדזשי און פסיכילאגיע און ער ליינט די ביכער פון סיגמונד פרויד און אנדערע זאכן און ס'שטעלט זיך אויס אז ראובן'ס טאטע דוד ער דער וואס געבט די ביכער צו דני צו ליינען און וויאזוי די מאווי האלט אין איין ממשיך זיין, סאו די פלאט טיקענס ווי מען זאגט אויף ענגליש, און ביי צום סוף קומט ריווען און ער גייט צו דעני שטוב ווייל זיין טאטע איז געגאנגען קיין שיקאגא וועגן א ציוניסטישע זאך, און און און די טאטע די רבי און דניאל'ס טאטע רב סאנדער זיי זייער נישט צופרידן מיט די גאנצע יחוס צווישן דני מיט ראובן ווייל ער פירט אז אז ראובן'ס טאטע איז א ציוניסט. די ענד פון די מאווי ענדיגט זיך אז דני וויל גיין שטודירן אין קאלאמביע יוניווערסיטי אבער פארדעם גייט ער אין הערש קאלעדזש וואס איז מער א מאדערן ארטאדאקסישע קאלעדזש, סאו די מעשה געשענט א הפך אז דני וואס איז די חסיד דניאל ער ווערט מער מאדערן ארטאדאקס און ער גייט צו קאלאמביע יוניווערסיטי, און ראובן וואס זיין טאטע איז א ציוניסט ער דורכט השפעה פון דניאל'ס טאטע פון דני'ס טאטע די רבי וויל ער זיין א ראביי, סאו עס איז א אינטערסאנטע ארטאדאקסישע פילם ווי א כלי החסיד ווערט אביסל מער מאדערן און א און א מאדערנער מענטש וויל ווערן אביסל מער פרום און ווערן א ראביי. די פילם, ס'דא עטליכע חסרונות אין די פילם אז ס'נישט אזוי היסטאריש ריכטיג,

אז אז אז אז דעני וואס איז די הירא די העלד פון די פילם איז בעסער אז ער גייט למשל אין קאלאמביע אדער דאס, איך האלט אז ס'איז נישט ריכטיג ווייל חסידישע לעבן איז זייער שיינע לעבן און ס'האט זייער אסאך צו אפערען און דאס און מ'קען זיין א חסידישע איד און און אסאך אויפטוהן, איך מיין קוק היינט אין אלע גרויסע קהילות ס'דא ברוך השם חסידישע אידן, פיינע אידן, מוצלחים, מיט דאס, איך גלייב נישט אז די חלום פון א חסיד דארף זיין צו גיין שפעטער אין אוניווערסיטעט, אין קאלאמביע, און דאס, ברוך השם היינט איז דא טאראו, ס'דא היינט אנדערע מקומות, און באמת, חסידיש לעבן איז זייער וואוילע לעבן, סאו,